Тезләрем бала чактан ук сызлый минем, дип тезләрен сыйпап куйды караватына аякларын сузып утырган Нәфилә апа. Эй, безнең күргәннәр. Хәзер генә бит ул балаларны өф-өф итеп үстерәләр. Без үскәндә безгә бер генә кадер дә булмады инде. Мин сораулы карашымны апага төбәдем. Ник алай дисез? Соң шулай булмый, ун-унбер яшьлек балаларны ни йөрәкләре белән кыш уртасы, кара таңнан мәктәпкә дип биш чакрым җиргә чыгарып җибәрергә була ул? Менә шул вакытларда өшегәннәр килеп чыга инде хәзер. Әле уйласам, уелып китәм. Нәфилә апа белән танып шифаханәсендә таныштык. Бүлмәдәшем миннән ун яшькә олырак, бик теремек һәм сүзчән булып чыкты. Күрше авылга биш чакрым йөреп укыдык без, дип сүзен дәвам итте Нәфилә апа. Басу урманнар аша турыга йөри идек бит. Анда бит багана саен ут янып тормый иде. Дөм караңгыда я пычрак ярып, я көрт ярып бара идек. Кышын булса да ат юл гына була иде. Кар яуса, ансы да юк. Интернатны без алтынчы классны бетергәндә генә төзеп бетерделәр. Аннан инде интернатта яшәдек. Атнага бер ялга гына кайта идек. Бу хәл 60-нчы елларда булды. Минем 5-нче классларда укып йөргән чагым. Мәктәпкә иртәнге җидедән чыгып китә идек. Авыл балалары барсы бергә җыелышып барабыз. Дөм караңгы була иде без чыгып киткәндә. Ул вакытта балачагы күп, йорт саен биш-алты бала иде бит. Әлеге сыман берне табып, Аллага табынган сыман, табынмадылар безнең әниләр. Алдан факеллар тотып олы класс малайлары бара иде, артларыннан кыр казлары кебек тезелешеп, бөтен ыбыр-чыбыр. Кичтән таяк башына иске чүпрәк-чапрак урап, тыгызлап бәйлиләр дә, аны керосин фләгенә батыралар иде. Иртәнгә факеллар әзер. Соңга калырга түгел инде. Аерылып калсаң, бетте. Караңгыда, юл да күренми, бик куркыныч та. Ул елларны бүреләр бик күп була торган иде. Сарайларны башына хәтле кар басып китә. Төнлә хәтта сарай башын тишеп кереп, күп кешеләрнең сарыкларын буган очракларны сөйлиләр иде. Озакламый яңа ел дип йөргән көннәрдә иртән киенеп чыксам, барсы да киткәннәр икән инде. Соңга калганмын. Авыл буйлап барам шулай, бер кеше күренми. Кайсы бер йорт тәрзәләрендә ут яна, кайсысында юк та әле. Дөм караңгы. Әлеге сыман багана саен ут юк иде шул. Җитмәсә, буран иде ул көнне. Безнең авыл урман эчендә утырганга, башта бик сизелмәде. Шулчак өйләреннән классташым Рәсимә дә килеп чыкты, ул да соңга калган икән. Киттек икәүләп. Нигә шунда кире генә борылмаска да бит, күрәселәр булган инде. Бик барасы да килгән иде, чөнки Яңа елга әзерлекләр бара, репетицияләр була, бик күңелле иде бит ул заманда. Киткән балаларның эзләре ярылып ята. Барабыз шул эзләрдән. Башта урман эченнән тауга менәсе, аннан зур басуны үтәргә кирәк. Урман эчендә тыныч иде. Эзләр дә күренеп ята. Тауга барып мендек, басу башланды. Бик еракта томан эчендә булып, факел утлары да күренде сыман. Без, кыюлана төшеп, адымнарыбызны тизләттек. Башкаларны куып җитәргә исәп. Тик басу уртасына якынлашкан саен буран котыра бара, атлавы авырайганнан-авырая. Арыдык. Башта тирләгән идек. Каршы җилне җиңәрлек түгел. Кар бөртекләре вак кына энәләр сыман биткә кадала, күзне ачарга да бирми. Алдагы эзләрне кар күмеп бетте, басу өсте тип-тигез, бернинди эз дә күренми башлады. Без һаман атлыйбыз әле. Ниһаять, бара алмавыбызны аңладык. Кирегә борылырга булдык. Болай хет җил арттан эти, атлавы җиңелрәк. Тик җил, пәлтә аша үтеп, кисә генә инде. Тирләгән арка туңа башлады. Анысы бер бәла, бераз атлау белән юнәлешне югалттык бит. Рәсимем бер якка күрсәтә, миңа ул як бөтенләй дөрес түгел кебек. Юк, димен, анда барсак туңып үләбез, кызый, безгә бу якка кирәк. Башта Рәсимә мине тыңламый, китергә булса да, бераз баргач, мышнап төшеп, мине куып җитте. Инде туңдык, инде туңдык, тез башларының әрнүләре, пима эчләренә хәтле кар тулды. Төн әз генә сыекланды, таң атканы сизелә башлады. Бераз яктырды. Буран туктарга да уйламый. Шул вакыт еракта, ак кар өстендә селкенгән ике ноканы күреп калдык. Башта кешеләрдер дип уйладык, тик кешегә һич тә охшамаган бит болар. Бүреләр дигән уй муемны ярып үтте. Әйе, бу чыннан да бүреләр иде. Бер мәл ни эшләргә белми югалып калдык. Куркудан елаганым да истә юк. Якында салам эскерте күреп, бата-чума шул эскерткә таба йөгерерәбез. Артка борылып карау юк. Мин буйга бәләкәй, ябык кына, чытырышкычык идем. Авыл баласының бөтен шөгыле Чабу да үрмәләү бит. Авыл урман эчендә булгач, безнең бөтен балачак урманда, агач башларында үрмәләп үткән. Эскертнең кар сыланмаган җиреннәнрәк чытырдап ябышып өскә үрмәлим. Саламнар өзелеп чыга. Кулны эскертнең эченәрәк батырып, ябышып үрмәләп менеп киттем бит әй! Ходайның рәхмәте! Үзем ышанмый торам менә алуыма. Портфелем җирдә аунап калды инде, Рәсимә гәүдәгә таза кыз иде. Менәлми генә бит үрмәли дә шуып төшә, үрмәли дә кире шуып төшә. Эскерте дә, басылган булса да, бик биек булган икән. Бүреләр якынлашканнан якынлашалар. Рәсимә, тиз бул, дип кычкырам. Килеп җитәләр, дим. Ярдәм итергә кулымны сузам, буй җитми. Үзем чак яңадан очып төшми калдым. Рәсимә саламга ябышкан, куркудан калтырый, шул арада муенымдагы шарф исемә төште. Тиз генә сүтеп, алдым да бер башын аңа суздым. Бер кулы белән шарфны тота тотуын, тик кулы шуып китә. Үзем хаман куркудан дер-дер калтырыйм, Сал бияләйләреңне! дип кычкырам. Бүреләр белән эскерт арасы инде 200 метр чамасы гына калып бара. Менә хәзер чабып килерләр дә, эскерт башына ук менеп җитерләр кебек. Кулыңа ура! дип кычкырам. Рәсимә шарфны бер кулына урап, икенче кулы белән саламга ябышып, ниһаять тырышып, тырмашып үрмәли башлады. Шарфым да йока гына, өзелеп бара кебек. Шул вакыт каян миңа көч килде икән? Исемә төшкән саен аптырыйм. Башка вакытны булса, көчем җитмәс иде. Аякларымны салам эскертенә батырып, классташымны сөйрәдем шулай. Кинодагы кебек булды, соңгы минутта Рәсимәне тартып ала алдым. Әллә нык куркудан, әллә менә алу шатлыгыннан икәүләшеп, кочаклашып елыйбыз, Ике бүре эскерт янына килеп җиттеләр инде. Без аларны күрмибез күрүен. Эскерт биек, тик беләбез, сизәбез, алар монда. Ара-тирә чинап куйганнары ишетелә, эскерт төбен тырнаганнары ишетелә. Эскерт башында җил тагын да көчлерәк булды. Тотынмыйрак торсаң, очырып та төшерер. Күшеккән куллар белән карны чокып, Саламлы җиргә оя сыман ясап шунда утырдык. Туңган кулларны, аякларны уа-уа елыйбыз. Ничек кайтабыз инде? Ни эшлибез инде хәзер дибез. Ния генә кайтып китмәдек соң дип үкенәбез. Бүреләр дә тик тормаган кебек, эскерт төбен казыганнары ишетелеп тора. Менә-менә эскерт җимерелеп төшер кебек тоела безгә. Инде Көн дә яктырды. Буран да кинәт тынып калды. Оябыздан башны гына чыгарып, тирә-якны күзәтәм. Әнә, еракта безнең авыл урманы күренә. Тик тирә-якта ник бер адәм заты булсын? Эх, ул вакытта әлеге телефоннар булса! Кая инде, өшүдән һәр күзәнәк дерелди сыман, Рәсимә күмшәеп утырган да, әллә өшүдән, әллә елаудан кызарган күзләрен зур ачып, катып калган. Без болай утырсак, безне беркем күрмәячәген, туңып үләчәгебезне аңлыйбыз, тик чыгарга куркыта. Бүреләр һаман эскерт тирәли йөриләр. Кыюланып, эскерт читенәрәк шуып килеп, аска күз салам. Шунда эскерт төбендә яткан ач бүренең күзләре белән очрашам. Ул яткан җиреннән кинәт сикереп торды, тәнем эсселе-суыклы булып китте. Арт белән генә кире ояга шуам. Үлем белән күзгә-күз очрашу иде инде бу. Дер-дер калтырап, Рәсимәгә елышам. Бу куркыныч төш кебек. Уянасы килә. Бервакыт җылынды. Аяк-куллар ут булып яна башлады. Рәхәт, йокы килә. Тик йокларга ярамаганны аңлыйм. Тагын бер чыгуымда кинәт юл буйлап китеп барган җигүле атны күреп калдым. Хуҗасыз чанасына кырын яткан булса кирәк, Шуңа бик күренми. Ат үзе генә булмый бит, дип уйлыйм һәм бар көчемә кычкыра башлыйм. Кычкыруым елау катыш, тавышым да чак чыга. Рәсимә, чык әйдә, кычкырыш, димен. Рәсимә дә үрмәләп чыга. Икәүләп кычкырабыз. Кызыл шарфымны кулыма тотып, болгап-болгап кычкырам. Атлы шулчак туктады. Туктады да, толып кигән бер кеше чанасына тезләнеп, безгә таба карап тора башлады. Аннан атын безнең якка борды. Безнең шатлыктан ни эшләргә белмибез, тизрәк төшеп, каршы йөгергә әзербез инде. Килеп җитәрәк кенә эскерт төбендә яткан бүреләрне күргән ул. Алданрак күргән булсам, авылдан ярдәмгә тагын берәрсен чакырган булыр идем, дип сөйләгәне хәтердә калган. Толыбының якасын торгызып куеп, чыбырткы шартлатып, каты кычкырып, хатта сүгенеп килгән кешене күргәч, бүреләр бер читкә тайпылдылар. Абзый, эскерткә якынрак килеп, бүреләр белән ике арага атын бастырды да, Тиз генә төшегез! Утырыгыз чанага! дип кычкырды. Үзе бу вакытта һаман бар көченә кычкырып, һава ярып, чыбыркысын шартлатып торудан туктамады. Эскерт башыннан шуып төштек, тик Рәсимә аягына баса алмаслык булып туңган иде. Егыла-егыла, чак чаныга барып ауды. Соңыннан дәваханәдә ятты озак кына. Шунда гына абзый, атын борып, авыл ягына Карый чаптырды. Көрткә бата чума барган атны бүреләр ике яклап бераз озатып килсәләр дә, һөҗүм итәргә кыймадылар. Авыл якын булгангамы, башка сәбәп беләнме, кинәт туктап, кар өстенә утырып калдылар. И, балакайлар, туңып үлә идегез бит, дип сөйләнеп, абзый безне өстеннән салган толыбына төреп утыртты. Юл буена илсе китеп, Вәт бүреләр, вәт сиңа бүреләр, дип сөйләнгәне үз күргәненә үзе дә ышанмаган кебек иде аның. Бу абзый кайда яшәгәнемне сорап, мине әниләргә кертеп тапшырганын төштә генә Кебек хәтерлим. Без килеп кергәндә, әни тыныч кына мич алдында көлчә пешерә, әти төнге каравылдан кайтканда иртәнге чәйне эчеп утыра иде. Кызганычка каршы, күрше авылдан булган бу абзыйның исемен онытканмын. Инде күптән гүр ияседер. Бу хикәям, рәхмәтләрем дога булып барсын инде безне үлемнән коткарган бу изге бәндәгә. Җаннары җәннәт түрендә була күрсен. Җиңел булмады безнең тормыш. Бала чактан ук. Шулай булса да, әти-әнигә бер үпкәм юк. Җаннары җәннәттә булсын, дип тәмамлады сүзен Нәфилә апа.